Ahee, leyi i Xangani ke? Xana u subscribe-ini? Tshika mavunwa no hemba. Press-a kwalano u ya subscribe-a. Enjoy-a episode. Hi sweswo. For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal with it. Ason? Huh? Loko mo za mi twa sweswo ma swi ta ku mi life loko mo za mi twa leswi maxaka mi pfukile muvhe mi vutisa xivutiso xa tshungu hi na guest vutisani xivutiso maxaka vutisani

Eh, eyi mativa xivutiso lexi xivutiso xa important ngopfu okay vanhu va lava ku tiva ku ri ku na munhu na Praise mhaka ya kona. Munhu njhani a swi tala ku twisisa loko munhu ku na munhu na munhu kona like n'wina mi na munhu na mi tekile or mi tekiwile or mi na nsati or mi na girlfriend ya ku xava tlimba ya ku xava tlimba hayi mina ni ku hleka maxaka wa yi twa yi ku hina hi kota swo tihlekela leswo tala hi nge swi koti mi twe ansara ve ri e ve ri u kona oo se leswi a swin'wana a mi pfume a mi pfumeli leswi a swin'wana hi swihi swi swin'wanyana humelani ri loko ko va ku ri na la- loko ko va na lava vo tsakela ku va hala kheleni a mi endli leswiya hayi leswo ha yendli

A ndzi ta vako. Oh, va vile ku mi laveni. A ndzi hlamula mi vaka rini? A ta. Ndza va mi mi nga vileli ndza fika. Hi tuvi lango a mi se hlamula mi ta vaka rini? hi lesweswo u dyini na a loko ni suka nampundzu i dyini na yes or no a kwa ku fambeni kwa ku fambeni a ni se va sure mara ni ta dyisa okay maxaka okay maxaka u sure sure Eh, me too mashaka. Eh, eh ah no. Eh, Guyu jeans. Ah, eh. Mpfukini. Ah, na mpfukini mjana kuti. Kona man. Eh, eh brand yangu ya Guyu jeans mi sungule rini? Hi sungule lembe leri nga hela hi June, hi ti 13 ta July. 13 ta July. July man. July, June, yeah. not June. Yeah. Eh, sula lembe leri khoma ikhoma lembe. Ya ikhoma lembe July.

Uh, from june from july to to to december to november mm. a swi nga ri ku fambeni kahle a ni ri busy hi ti hi ti development okay. mara from december until until now mm. a swi le ku tikombeni ku yahiameni swi ya kwihi swi la ku swa tika mos the development from july a ni it's like into lembe mm. hinkwa kahle kahle from january a ni ri busy hi mm. ti research oh, ku ri okay ni nga ni nga repeat ti mistake leti a ni nga ti endla ku sungula remember oh. ndzi ni ni vana yin'wanyani ni register yin'wanyani mi tekanyana katsongo le ndhawu ka le mi vulaka okay mm. ni ze ze i ni va ka khampani yin'wanyana mm. a hi fomeni hi ri vanharhu na van'wanyana ni nga ze ni tirha na vona ah, mi nga va vuli mavito e e van'wana ni nga ze ni tirha na vona nga ta va nyika free airtime okay it's fine van'wana ni nga ze ni tirha na vona and then eh, loko hi ri ntirhweni a hi tshama kha hi vulavula hi okay hi nga endla something i ncini lexi hi nga xi developaka Mm. manduza so u kuma ku hinkwenu a hi ri ka ka ka ka mihleketo ya yiwani Mm. Eh, a hi ri business minded hinkwenu Mm. so u kuma ku okay hi hetelela hi hlanganisa hi hi hi endla hi endla brand Mm. unfortunately brand ya kona a yi zangi yi va yi va yi pfa yi tirha ku ya kwihi okay. swi ve swi swi swi inana and then yi hetelela hi pfala um fast forward ni ve after after loko se hi liya hi hi pfarile hi ri separate mm. and decide ku se ni ve ni developer rirhandzu too much ka ka ka business mm. and then ni ku okay i nge ni la business leyi nga ta va yi ri ya mina ni tiyimela mi hi nexe mm. ni ti challenge mina ma twisisa so okay ni ve ni endla hi ndlela leyo u kuma ku a ni va na ti challenges la na lani u kuma ku a ndzi na se ende hi nkarhi walowo kona a ni ri na a ni ri na n'wana n'wana mina a ri a ri ntsini Na sweswi ma ha ri na n'wana? E- e- a a ha ri ntsongo i new- Oh, new- n'wana a ri- new born. eh, a na ku ti- a ku ri new born Eh, a ka ha ri Eh, new sorry, born. sorry, Se, ko lo- ko lo- xilo ko lo va ku fambisa, rireta ka ririmi. ku endla ka yini? Yeah. N'wana mina a ha ri ntsinini a ri ri new born by that time lero sente yin'wana na yin'wana leyi a ni fanele ni yi endla ni fanekele ni Oh, maintainer yeah. business Hey, ni sweswo na- maintainer na na so mi vona ku ri n'wana lowu tlangi role ni Eh, eh, hayi hayi ni nge challenge yin'wanyani hikuva Because a wu faneleke ni hetelele se no mi vona faila ni plan. faila ka ka that business ene ku va hey, ku- wa wo question leyi nga- yi nga vutisa ka tekani wa mhani ya ku ku separata mali ya bindzu na ku separate mali ya wena swa tika loko u ri business Yeah, person yeah, especially ku vulavula ntiyiso, a swi yeah. olovi more special loko u kuma ku u starta from zero u kuma ku a wu na ti-funding U- u- i mali leyi wena wena hi wexe ku ri ku hi leyi a wu lo yi tisavhela yin'wanyana hi leyi kumaku ku hi le it's like a wu kuma ku a wu tirha i mm. humesa from exikhwameni xa wena vene u inana mm. e eh, a swi tika ngopfudwana profit u nghena yo dyiwa a ah, ah, beside ku dyiwa ku ndliwa swin'wanyana lero loko u kha u endla swin'wanyana u vona swin'wanyana le mahlweni okay mm. marketing swi yini yini yini yini swi lava mali swi leswi hinkwaswo mandisisi e fanekele ya kwini kwini at least ku taka xangani gang a swi lavi mali ma vona eh? mata kuna kuna kuna eh, eh, eh, eh, part yin'wana important laha loko mi menshina n'wana Mihleketo ya n'wina loko se n'wana a fikini na before yi yi vi yi fana? A yi nga fani ku ve ku cause endleka by yini loko that se n'wana time se a a ni nga ri fikini? na ni nga ri a kahle kahle a ni nga ri na responsibility ku vulavula ntiyiso Okay. mara loko se n'wana a te a teve a a teve kona ku ve challenge ka mina just because a ni fanekele ni languta

A n'wana a nga lavi inani hi boti swa switorotori a nga dyi switorotori u fanekele meka sure ku ri okay the pampers everything swi fanele swi va right ni endle hi ndlela yaleyo but u kuma ku hala ka business yaleke a no tirha se a ni nga ha ri ku tirheni se a ndzi byele ku ni focusa ka business a kuma ku a ni boheka ku tlhela ni layini ni bouncer back ni vuya kaya ni ni ka ka ntirho lowa a ni wu tirha Ne. ma ni twisisa Okay, okay, eh na okay. sweswi wa ha na ha tirha wona na ha ri ka day to day na eh sweswi na ha ri ka day to day but ni run a so, business so Ku na ba- munhu loyi balance, ni pfunaka. balancing ya n'wina ya, ya day to day na, na ku rhana eh, eh, business swi swi swi famba famba njhani Eh, yona ya ya ya ni challenge ku vulavula ntiyiso ni nge hembi ma ni twisisa cause sometimes swin'wanyani a swi lavi ku rhumisa swin'wanyana swi lava wena hi wexe u kuma ku wa wa swi attenda mm. wena n'winyi mm. and humaka na shift hala and va tlhe va ku lavaentirha na shift ntsena and va ku lava na majama entirha na night ntsena or ni kota ku ku ni balansa business mm. na na le ntirhweni because

mm. loko mi sungula na lavan'wanyana because that's another thing mm. yeah. ni, ni, na ku twisisa ku karhi wun'wanyana ku va u sungula bindzu na vanhu van'wanyana mm. swi kahle mara nkarhi wun'wana a swi kahle se n'wina ti-challenge leti mi nga va na tona ro ini changana challenge swiphiqo leswi mi nga va na swona tikinga leti mi nga va na tona okay ka ku ka ku va mi ri mi sungule business na vakulukumba lava leti nga endlaku leti nga endlaku mi hetele mi nga ha yi nga ha yi nga ha yangi mahlweni eh, bindzu a ku ri yini ngopfungopfu okay ku vulavula ntiyiso um ti-expenses a ti ri high mm. and then mali a yi endla mara a yi nga yi voni mm. mandrosesa a ku nga ri na la dyaku mali a ti ri high a ti ri high ndlela yihi so um mistake leyi hi nga vuya hi yi endla mm. loko u kuma ku hi re vanhu vo tala mandrosesa oh. hi ve hi ra vanhu vo tala ti-sales agent kuma ku swin'wanyani a tsandzeka ku ta swi maintain mm. mara kuma ku mali a kha ha endla kahle kahle na hina hi nkarhi walowo a hi nga se za hi kula kahle mentally ka ka ka oh, business yeah man yeah mm. and then ku ku va mbe mi hlamusela mhaka ya vona ku eh, ku va ku tirha na vanhu ne mm. so leswi nga mi driver ku sweswi va mi tirha mi ri n'wexe ni vone ku ri mhaka ya kahle ku ya n'wini ya hi ku ya mina ni vone ku ri mhaka ya kahle cause ni ni na ku believer ku ri ni ni ti endlela swilo leswi ni ni ti ni ti build-ela something from the scratch mm. mina hi nexe mm. ye vo vo tala va ta va ta va ta ni joyina along the way but u kuma ku already se ni startini mina ni xi developini mina hi nexe yeah ene swi olova kwihi ku va mi kha mi tirha like before mi tirha na vanhu na mm. swa mi tirha mi ri n'wexe swi hi swi olova kwini kahle kahle swa olova cause decision yin'wana na yin'wanyana sweswi no ti endlela ne mandwisisa hi me lero loko yo wa ku ta va ku ri mina ni nga yi dlaya ma ndzi ndzi- You're the one to Okay. blame. Eh, a ni nge blame munhu ku wena i dye Ah, mali swi since ku yini u yini yini blame-ana, yini. ku ri Ah, ya. eh, ku ta va ku ri mina ni nga lo endla yini ni ngo lo yi dlaya ne So kuna kuna kuna looking at the fact ya ku eh, mi ve na ti na ti ups and downs loko mi sungula na na van'wanyana vanhu and then now you are you are you are Yeah, personal you are life. running solo Yeah. solo. So i yini lexi mi nga le ku xi endleni um uh, theoretical wise maybe swo swo dyondza um ah. ku na ti these days ku na ku na access ya ti-short courses oh, okay, uh, yeah. vo, vo, vo dti they run mm. some, some sort of like courses mm. where they help mm. entrepreneurs mm. ma swi languta langutisa swo fana sweswa ya na swi langutisa but a ni se za ni kuma chance ya ku ri ni nga swi applya and then ni na na but i swilo leswi for going forward mm. ni fanelaka ni swi endla because hi na tiko Yeah. leswa ti-skill development o Yeah. leti ti pfunaka ngopfu Go for, for the entrepreneurs, yeah. yeah, for entrepreneurs ku ri at least ku na ti- ti-program ku na ti-program to hlaya ti- ti- Yeah. tele. To tala swinene. Yeah, to tala For na- business to ta- ngopfu. Yeah. To tala na ku ti languta ka YouTube. Ni munhu wa ku tshamelela ngopfu phone. Most of the time. Na ku tshamelela phone, ni vona ti-broadcast, na ti-program tete tin'wanyana to pfuna ti-entrepreneurs mm. ti-funding oh. ya matwisa mara unfortunately a ndzi za ni va ka xiyimo xa ku ri ni nga a ndzi za ni va na nkateko mi nge ni swi veka so a ndzi za ni va na nkateko wa ku ni kuma ti-funding mm. so eh, eh, vona brand leyi ya n'wina ni like mi mi lo pfuka nampundzu mi vhe mi ku go ejenisi kumbe ku na laha swi ka sukelaka kona swi nga mi endla ku va mi vitana vito leri like i va swi ka sukelaka hi ku va mi suka mi pfuka nampundzu mi vhe mi ku go ejenisi swi va sukisile kwihi Okay ku vulavula ntiyiso ni mina ni rhandza ku ta ku ni ni endla xilo lexi xi nga ta xi nga ta ni represent-a it's like ni endla xilo lexi xo sungula cause a ni endle i khampani ya ya ya Kenny M Kenny a ku ri vito ra mina and then Guyu i Guyu.

mi mi mi a ni twisisi ku kumbexana mi nga swi mi nga swi veka hi hi ndlela yihi mina mina ne ya mara mi mi yo vona swi ri profitable or i swilo leswi cause ni twe mi ku mi rhandza business ya and yi ra yi ba timhaka ta tikhamere ya Eh, before eh, eh. so mi suka ka tikhamera mi ya a ti nga tshwi tifilimi kamera swi ri vuhlangile e a ya swi nga twa ri blind Eh, a yi nga tshwi tan'we a tifilimi ri blind I mhaka ya- ya ya ya repeat so ku na Ayi, tikhamera ayi, ku na tikhamera sweswi a na ha tirhi ka swona

Eh, vhele ni munhu wa ku rhandza foni too much mm. mavo so ni downloada skip and ni xi tsala ku khini mm. mavo so ni tsala swi yini hansi swo yini swo yini Cosa? ah, man. Ganyan ba yan? Yeah. What is siya bete? Ay, man, mas... Mula ka, dami choco. Eh, tsaka msweswe. Eh, meron fa ba eh? Mama. Kuya na si go answer me na one of my cousin. Mm. So, ni tsando da shi a ni ka ni ri busy hi google ni kha ni chekacheka swilo vo xicini na swin'wana na swin'wanyana mm. so ni downloada xikhipa even ni ni munhu wa ku rhandza swa swa swa graphic but a swi swa oh. nga ri too much ngopfu ka swona so even ni tsala kheni mara ni yi tsala swi saseka mm. ni yi posta ka yinani eve mi hisa un'wanyana ku u nga ni endlela xikhipa lexi va ku xi va so the way xi nga xiswona so mm. ni ku e ivi ni oh. ta mana a ni sendela mali okay and then loko a ni sendela mali na na na na n'wi endela na xa xikipa xa plane mm. ivi loko ni xa xikipa xa plane mm. ni gugula gugula ni kuma va hisa van'wanyana va print mm. a xi ri one mm. ni endla xikipa lexiya same time ni ngo no nka xona mm. eh, a tsake ngopfu damani ivi ni vanhu va sungula ku ni engage so Havenene hi laha ni nga develop-a rirhandzu ka ka ka ka inani coz swi ve na ku hambana ni le ka leswiya swa swa ti cleaning chemicals na na swi yiniyini ma twisa eya. So varimi a ni mi ve mi kha mi ku ve na ku tsakela ne ya so ni la ku tiva la so timhaka to rhunga ma swi kota? Ku rhunga hi swi leswi ni lavaku ku ta ku ta ku ni ya. Ni nga ni nga ya xikolweni ni at least ni endla leswa swa ti leswi a hi kha hi vulavula hi swona Ne, i oh, ku ri okay, ni va na ku swi kahle ku loko u khoma ku u endla business u tiva swilo leswi hinkwaswo leswi swi nga le ku ndliweni eh, swi swi nga swi nga le ku rhaneni ka business ya wena ya ma ni mara i twisisa. i ncini leswi nga mi phuxelaka mpahla like mi- mi- i ncini leswi nga mi endla ku mi rhandza mpahla kumbe i ncini leswi nga mi phuxela ku mi fika kwalano na ku rhandza mpahla Oh, okay. na ku va ni ni vone ku hambana ka ka ka mabindzu lama ni nga ni nga ma sungula from the start mm. before ni le ka leriya a ni ri ka rona ya so okay. so la ka ka ka ni vona mina website lana yeah. eh mashavisa online yeah nxavisa online oh, okay. na website yeah. online store

endla appointment u ta cause na vanhu va ku tala lava va tshamaka va kha va Ne. va- so loko u va- fika ntsena ta kuma loko Ah, ko va ku Hayi man. Eh, u ta- hi ta ku attenda but mara hi ta sungula hi attenda lava cause Va nga na va- va nga na ti-appointment. ti-appointment. Oh. so swi na ku so loko swi ta no- delaya n'wina mi nga ta mi nga mi nga- so mi swi nga na ku loko no swi tiva. fika ntsena swi na vuxisi ni fika ntsena ni nga zange ni endla appointment a swi na vuxisi Yena la mara hi ta fikaka, mu yena la attend. vuxisi, u ya kwihi? Eh, Oh, u ya kwihi? mandlhozi, Eh. because hina a- a- a- a hi na physical show u ya kwihi u nga- u nga fakanga appointment appointment Eh. but so far a hi na physical shop Oh, hi rana Mrs. Am- online so vanhu lava va kumaka ku va hi engage vanhu lava va kumaka ku ta- va va lava ku hlangana na hina face to face Mm. Mandlhozi, so eh. mi mi endla yini usually loko mi mi hlangana na vanhu lava bcause mina office

loko everything swi endliwa leyi mm. and then and then na yi is distributor ka ti-customer mara mihleketo yo pfula shop amizama na yona ena yona to going forward oh. Eh, for for for ti ti ti ya ku ya mahlweni so i leswi mi mi nga xi khoma in store sweswi mi khome hi nkarhi ka sweswi xikipa xin'wana xo saseka eh, eh, mm. i ti-t-shirt u ka karhi swi na na t-shirt ta vavasati na ta vavanuna and then going forward mm, swo boha mi ndla na ti-jean na ti-jean ya oh. hi lero sweswo guyu jean a swi hela heli ku fana na yin'wanyana yo duma ya masiku lawa heyi u nga valawulexo ko va na ti-product ta yi two leti ti nga le ka higher demand mm. so hi tona ti nga vuya ti va na challenge ka tona ku ri xitoko xi hela but we still working on it so target market ya n'wina njhani mi ndla xoko a yi reach mara sometimes uma ma swi kota ku business loko u tsutsumisa mali mm. hi kona u nga ta va ku na problem mm. mara as long as ku ri na sales mm. hi kota ku yi xavisa swa xaveka mara kumbe hi leswo u fanele hi rhanga yi hlengeleta for for five months a ah, hi ku ya mina swa xaveka cause a ni hi languta na na maka price ku ri mm. swi xikhipa lexiya xi costa vungani mm. and then eh, na hina hi fanele ku na ku na swilo leswi hi swi rhandzaka ku fana na ti na ti-marketing na mm. swihi na yiniyini ma ni twisisa Ah, because ko tala marketing yo yi nga Hey, cinca. mi meka sure- mi meka sure ku eh, swi tshama swi ri kona Eh, Mi nga endli galaxy swin'wana. boy sweswi yi busy eh. and and and ani loko loko swi tshama swi nga ri kona vona va ta suka va va swi landza le Eh, Matlanda, ku na ndhawu yin'wana. xitori xa kona ne Ya lawa matihlo xitori xa lamatsongo. kona Eh, Ah, a ku ndhawu Ya lawa matihlo lamatsongo. eh ta famba hi khomisa wena na ndhe hi vava lawa matihlo lama ala jetli Yeah. na wena mo lamatsongo mos Ah, swi nga endleka na mina ni ni ni ni ri xitori xa ko xa vayisa lava a xi lehi ngopfu Xi lehe ngopfu. hambi vanhu vo suka va ya va ya kuma la va xava kona swikipa leswiya va ya vuya va ti printela hambi Munhu un'we swi kuma kwihi swilo leswi? Eh? Swi kuma kwihi swilo leswi? swihi va swi mhaka ya kona mhaka ta kona Eh, se so marketing ya n'wina yi fambafamba njhani digital mm. Mm, but eh, ku ya mahlweni ni langute na ti-influencer ne and so forth ya cause ni believer ku brand yi kurisa hi marketing munhu wa le kzn u ta swi tivisa kwini ku ku na guijini munhu wa le nelsprat u ta swi tivisa kwini ku ku na guijini na ve le giyani van'wanyana va swi tivi ku ku na guijini so sweswiwani mari ya ya ya ya sikhulita kwini sweswi a ya ha ri hansi but mara matirhelo ma ya ha ri kwala joni ya ha ri oh ya ha ri joni ya ha ri la joni ya ha ri la a se a se ya kaya ya kaya oh kambe kaya mi huma mi te mi huma ka huma ri ri damu a ro ta ri damu kama yi matlhelo ma wena u te le ku a le ka maphalule ka u tu te maphalala le ka maphalule ka maphalale ka maphalale serious i maphalle maphalle ka hi swona maphalle kilokela kha mava ni kha nkhwathizakilokela kha mava ni kha nkhwathiza mm. a swi ta ku va u vuli ku wena wo karhele u dlaya a wu vulavuli language ya u nga dyangi eh, eh. fanele u rhanga u dya mladza hayi ti-conflicts yeah so miri wa laha seza yi fika a kwi kwele ma ma maphawu maphawu ah ya fika cause na hi rana e South Africa hinkwayo ne oh kambe mina Korea I'm online so yeah. even munhu a ri KZN a ri Cape Town Giyani kwi kwi loko hala Giyani ku na

ka ka xiyimo lexiya xo mi kota ku yi protect-a brand ya n'wina yes mi nga yi kumeli le church street le kumbe le small street ya sweswo na ha ri busy hi ti- va ri busy na timhaka ta ku kunyata Eh, mara mhani twisi ndhawu leyi waku hi le small ku kulukumba ndhawu leyi u mi swi voni switarata swa kwelweni xitsongo kokwana eh u xi voni xitarata xa Xitarata kwini lexi Eh. hayi vanhu vo tala

ambala size ya small Yeah. ku ya humelela yini kumbe mi ta mangwana kumanyiwina swo Exactly. Eh, mara a nga ma- loko ku ve yena yo mbala xikipa xo fambelana miri wa yena a A ta nga nyuhelanga. a ta va ri kahle ne Eh, hey no eh he guyu Ayi. hi nga va hi vulavuli to hlaya ne Yeah, yeah, yeah. sweswi maxava u rhikhodini na yi vona yi red laya so loko vanhu va mi lava mi kuma kwihi a centurion a office park

Okay. Ile Centurion. A Centurion. Then kubona info at goejeans.co.za. Yeah, okay. email ile yeah. ba. So Manga, before menga pala ni, yeah. menga ku yini ka lava va lava ku tikuma va fana ku na n'wina? Ah, ka lava va lava ku ku fana na mina kumbe va lava ku ta ti nghenelerisa ka mm. ka ka ka fashion industry. Mm. Swi na nkoka ku ri loko u lava ku yena no trademark. Mm. Cause u nga tikuma u wele ka khombo lera ra ku ri u maybe for an example u ku khini mm. u kuma ku khini already se yi trademark hi munhu un'wanyana mm. eh, u kuma ku munhu wa kusuwa kuma wa wona nchumu se swimala sweswotakataka na mpahla hinkwayoatlhalandana tixabet so swi na nkoka ku ri ta vuxisi mm. eh. swi na nkoka swi na nkoka ku ri munhu a a trademark i protecta brand ya wena and i tiva direct leyo trademark leyi tshame humelela ka vafana vafana

a yi ti kahle family ya a yi ti kahle makhala njalo kasi ku humelele yini na lavan'wanyana i personal eh ya rila le a yi tsikendi ya ya ya siku rin'wana le kola kola kola kola mi ni votelanga ya rila a votaka yindla yindla yindla manifesto ku fika vanhu vanharhu ya rila

va va ku they- a fanele mi nyike mati a fanele va nyike mati a va nyikangi so a hi suseni ka number two yisa ka number hi lo 16 enda tiphesenti ntsena Eh, yo add the percent Five, ta you say unemployment Unemployment. two six na na na ku gonyisa na ku kumbe na ku- na ku na ku chicha ti ti ti Yeah. ti- ti budget Hi ku 40 tin'wani be ku 50 Eh. ntsena ivi hi tlhe hi gonyisa na mali ya mudende mara mitwa nga Ni sure ku na mali ya mudende yi gonyisiwile. lembe leri i kona threat mara Eh. vula njhani threat ya ka tiphati leti nga kona phati leyi fumaka or ka no ku na ka phati leyi fumaka sweswi mm. mi twa nga ku ku na leyi chavisaka yi chavisela ku nyana hinkwayo ta yi chavisa because ku na yin'wana ya ku nghenelaka sweswiwani va ri mk mm. ya ngwenya keni musi maluleke keni liya na yona le wishekeni

vona hi vo va nga bayisa ne Hey, that's why so they- valwini makhala njalo na miza luya Ah, Mm, hayi ah, va- a xi ngo khala njalo kwaro a ku- a ku laviwa xitulu ne a mara na ya makhala njalo yi sungule sweswiya mara mhisa lowun'wana a nga suka u yi- u ku hi sweswi U ku- anisure anisure a u le fa- u fanele a ri mabindzwini

Eh, mm. okay. Seriously. Cup, uh. mm. Cupcake. Cupcake. legit eh, president ka mi ma sweswo the honorable eh, ayi vulavula yi vulavula leswi swo tala like ayi nga va yi vulavula hi some sort of like uh, ku ri uh, post mm. post uh, democracy a leswi swi le ka the tears mm. post democracy tintswalo xi tswariwe ka a different world from uh, the world of her parents na the grand grandparents and stuff like that mm. so up until today ukote ku ku developa ukote ku mm, mm. pfuna na vatswari va yena and stuff like swi lehini swa ko swi tala swi teleterenyana mm. mara at the end of the day eh, leswi a nga vulavula hi swona u vulavule na hina hi mhaka ya ku ku na ti fees leti va kotaka ku pfuneta vanhu lava tsandzekaka ku na ti na ti swa swa xikolo and stuff swi tele swilo leswi nga swi vulavula ne a swi ka mina ni twa ingaku ko va ko va va ringeta ku ku penda yindlu ya khale leyi yi nga na yi nga na ti-crack hi kalaka Eh, va va va Hey, tsandzeka- kalaka, wena. Eh, va tsandzeka ku faka va tsandzeka ku Chela faka mati, munhu ku faka Yeah. mati, wa vona? Yeah. Cause yindlu- yindlu yindlu liyane yi na ti-crack to tala mara va teka laha na laha va vona va vulavula hi ti hi ti hi ti hi swilo swa kahle leswi va nga swi endla yes va swi endlile swilo swin'wana na swin'wanyana mara loko hi langutisa ku Hi nge vulavuli swo biha ntsena unemployment phela. ya youth ntsena u langutisa ku ri a yi ri vo ma 49 sweswi yi le ka 50 something wa vona a nga ta hetelela yi fika 100 percent mara ai, eh, hi maxavu imagine yi tshama ka 100 mara percent maxavu ni na ku vutisa speaking of tikereke leti nga kona ne i nge za fika kwalano Yeah. U yi twile DA ya va a va nga ya va ya va ya endla press release ya ku va lava ku endla investigation ka ka deputy president Mashatile homu ya tima a-a a wu swi tivi a na a ni Mashatile ku hume picture yin'wana ya yindlu ya yona hambi a ni swi tivi hi le Cape Town or le kwihi. Hmm? Mm. Alleged. Uh, okay. Yeah. Yeah. So, yeah, so, 500,000. So, so hi mahungu ndlela ku hume picture ka X ya yindze ya ya ya hume ya timu. Mm. Ivi DA yi ku mali leyi hume ya timu va yi holaka a yi fit eh. ku va na yindlu liya se ku la ku launchiwa investigation ehenhla ka home ya team ah, va ta n'wi yimelela i nga va ndli press release siku rin'wana ah, xi ta rheta xi ta rheta SG ne mara a yimeleli homu ya ntima mara hi ku hi ku vutisa hi mhaka leyi maxava ne mm. eh loko a languseka ka vandla leri nga nkarhi wo sweswi mm. loko ro ya mahlweni ne if hi susa eh kusuka president leyi nga kona sweswi mm. mi twa nga ku i mani a nga rhangelaka anc i homu ya timu ne mm. ya matsongeni sweswi mara mi twa nga ku ku mara mi twa nga ku murhanga phanda sweswi ku ta va mutsonga so so so wa vona wa vona loko swi fika laha ne mm. swa tika nyana Nkarhi wun'wana na yo deputy president a yo a yo va necessarily yona leyi nga ta ku hi yona yi vonaka mara mm. ledya bya tikomba ku ti nga ti nga swi endla swin'wanyana hambileswi nga ku ti-president ta kona loko ti va ti za ti va ti-deputy to fika ti ti nyikiwa xo eh, xo mama wala mm. a va vulavuli ngopfu a va vulavuli ngopfu a va involved ngopfu so mm, Heyi so mi ta le ta la tikweni ti tele so mi twa nga ku president leyi nga na holo sweswi ya ha ri na chance ya ku hi nga tlhe hi rhula futhi ya ku tlhelelile bya tlhele mm. loko byo tsandzeka mara mara wa ta swi suka mi lexi prediction ya mina u ta u ta u rini ya xava hey allegedly allegedly ya 500000 ya

eyi Hi nge swi koti hi nge swi koti hi la ku twa hi la ku ta hi ta twa hi yeke va dye betway kha swi sukise kwihi um yimani yimani disconnector rhanga u u zama hi phone u kuma swi nga endla connect-a ka roadcaster ni disconnect-ini hala. Swa hey hey hey ni veta ni ku wow i veta ku wow ha se eh timhaka ta tiko ti lehini Ah, ti lehini hi nge ti heti timhaka ta tiko hala ka n'we mina xiko ti ri egwi hala maphalla xi kona mara xo tsema xi tse yi ri xi- xi yo tsema xi tsemi kwihi mina xi fikangi hinkwako eh hi le hi xihi lexiya xa ring road or lexiya xa xikontiri xinene eh, xa xa xikontiri xinene o oh, a ni ku lexiya xi chela na lexi chela ku hala ka hina eh that's why niku na foni yintshwa wena check hayi manyana ka i ri hava mali yaleyo i ri hava la eh, galax boy kwala eyi yimanyana galax boy

Ai, chapa de aperta, ué. E aí? A language ali. A language ali. Ah. É. E aí? Jogo, jogo. Ah, não, amor. Yi te yin last time loko hi fonela episode leyi nga humesa ngi ku. Eh. Yi te yi te hi yindle yini?

leswin'wana a hi swi tivi ku na mhisa un'we a nga le ku a nga le ku a nga le ku lwiseni ka ngwenya yena yena na ku dlokadloka nyana a ni swi vona ka TikTok a hi nge lwisi ngwenya wo yimbelela loyi a nga tshama a ni swi tivi mani wo leha wo wa skin so a hi nge lwisi ngwenya loyi a nga fika debate ti ti na ti a henhla ka na na debate ti-tag ta ti-tag ta ta swa timpahla.

tswelela ntsena yi twa kwale ntsena ange ah, swo we busy eh swo loko yi busy wena eh yile ku yile ku hlaveleni mm yile ku yile ku yile ku ndleni ka mali yi ta ku fonela yi ta ku fonela eh ey movhe ta hi pfala kwala eh timhaka to tala hi valata guyu hi khese ku va mi mi hi vhakacherini eh

yeah so all right eh ama before sweswo Eh. mm, a ni ta tsakela ku ku khensa Mm. for opportunity leyi mi nga nyiketa yona ya ka mina i yikulu swinene ne cause a ni trayini ko tala swinene ni ka ni zama ku kombela ti

no hala a hi pfaleli munhu handle mi nga mi nga heleli ka mina Yeah. vana van'wanyana Ah, hi pod- i podcast ya rixaka leyi. hina hina i believe ku ri ma- ma- matsonga machangana ma swi koti swilo Mm. Ah, hi ma tirha swilo la. Eh, a hi pfumeli la swo boha swi endleka Le, la la. swo boha hi swi yena a swi endliwa yini swi ta yini hina ene swo boha hi ndla yini hi swi endla cause khani hi swi endla heyi ku swi ta phekisa vanhu va kuma ku next time loko swi nga bi swo boha swi ba ha swi bi swi za swi ba swo boha swi ku ya hi kensi ngopfu but and then mi nga karhali ta ni nge karhali ya phushani hi ze swi vona ku fana vo gushi swi va ku hala hi loko ku na ku yi joinsi leswi va kwini laka xangani gang se kensi ngopfu but ku va mi fikini lani eh xikwama xi mi katekisi mm. mi ya mahlweni brand kula yi va kahle hi swona until za hi hlangana nakambe hi sweswo ene vandla yini va hi zonda ene swo ba ndla yini swi ka swi ba